Шушы залларны тутырып килгәнегез өчен зур рәхмәт. Икенчедән, шушы мескеннәрне хөрмәт итеп килгәнегез өчен зур рәхмәт. Ие. Һәм өченчедән, самый главные, Алып килмәгән чәчәкләрегез өчен өчле төбек рәхмәт. Элла. Бу аңгыралар әле минем хатын барлыгын да белмәгәннәр. Диваны зыен. Ну, белмәүләре хәерлерәк. Без бераз электр кайтып та китермен, Аллаһ бирсә. Ирер шунда буталып, Ләйсән кырыенда. Әле болар ни? Пычагы белән татарча белми. Мин пычагы белән урысча белмим. Ничек аралашасы булыр? Ни?

Миңа сине җырларлык чагы бара кирәк түгел. Бар, Булжигыңа кайтып җырла, яме? Бар багыш сине, бар, кайт, кайт, бар. Миңа хәзер синең белән бер тоттырып карадым дип җырлап йөрүләре килешмә шул, малай. Возраст уже не тот, иногда подводит. Әй Алла, бында да татарларны тыкканнар. Үләм, нүжә берәр җүнлерәк вариантларыгыз булмады, ә? Мин бит бында ни?

Үзәгә пижопель бүләк итәм. Пежо һәм опель? Икене? Размечталось, дурочка. Педали һәм жопель, велосипед.
Ну, Салават абый. Бар, Зилә, әни, велосипед та йөреп, сәламәтлегеңне бераз ныгытырсың. Бар, ябыгып килерсең. Бар, балакаем, кайт. Йөрмә монда. Әй Алла. Хәзер, хәзерге яшьләр, гомумән, үзләренең тормышлары турында уйлый белмиләр. Бары әзергә генә ярәгәләр, китереп бирергә генә кирәк, тоттырырга кирәк бөтенесен. Үзегез эшләп табыгыз, япла да ялка, яп ялан аяклар. Сүгенә дә алмыйм инде, үләм. Каушыттыгыз. Мин, мин үзем эшләп таптым, бер кеше дә булышмады. Бары тик халык кына булышты.

Рәхмәт. Без рәхмәт. Без рәхмәт гүзәл. Әле ярысын бар малай. Үләм, юк кына чыккан. Эй, рәхмәт, эй, молодец. Менә мин менә хөрмәтле зәр, эшкә карата мөнәсәбәт дип атыйм. Э, килде, эшен эшләре дә кайтты да китте, молодец. Соралып тартырып тормады, Салават тәгәрә бир, Салават абый менә бир дип, без рәхмәт гүзәлгә. Без рәхмәт оештыручыларга Гүзәлне чакырганнар өчен. Без рәхмәт Гүзәлгә килгәненә. Кайтып киткәненә икеләтәме рәхмәт. Ну барыбер монай шушында кадәр килеп, миңа туры килгәнен берсе эзләп таба алмаган һәр. Нүҗәле берәр моңлы тавыш иясе юк инде ул. Ә менә көчле тавыш иясе Атказангадагы халык артисты. Нүжәле минем статуска туры килерлек берәрсен эзләп табармадыгыз ин, ә? Яптым вагон ишеген. Зәйнәб Фәрхетдинова. Сөбеханалла, минем иң аралкан һәм иң хөрмәт иткән җырчым, Рәхимин Зәйнәб.

Мин теге урысча әйтмешли. С превеликим удовольствием Бартрик сине генә сайлаган булыр идем. Но мин Зөфәреңнән куркам. Зөфәрнең бер бик страшный җыры бар, җәмәгать. Җир астында юллар юк дигән. Тыгып куйсаң чыга алмаячакбыз әйләп. Шуңа күрә без синең белән берәр концертта очрашырбыз. Бар син әлегә Зөфәрнең янына, Милләй Сәләм янына кайтырбыз, дияме? Без рәхмәт. Зәйнәб Фәрхетдинова. Эй Алла, шунда кадәр килеп, үзем генә кайтып китәм икән, булмады. Бәлкем, бу бала хәерлерәктер дә, чөнки һәрберебез дә өйләрендә өзелеп сөйгән ярларыбыз, ирләребезнең хатыннары, хатыннарыбызның ирләре көтә. Менә шушы Ходайдан бүләк ителгән парларыбыз белән бер-беребезне яратып, бер-беребезне хөрмәт итеп, чит-ятларга күз салмыйча,